ŋgɔvi ɖeka ve etɔ̃ aɖewo mu tsi egba míeva míekpɔ nu geɖe aɖewo yi ke be enye be gaƒoƒo nyuitɔ dzi ɖoa míegava gege ɖe afi ma godzi hã gake mage ɖe egba ƒe etanya dzi kpla yi ke mata ɖe dzi ne míatɔ yo míatɔ Etɔ lo.
ame ne tsi agbe Míanɔ tsi anɔ lãmesẽ me akpɔ ɖo akpɔ ta enu ne kpe futɔwo. akpe Eya ta míege ɖe dzi o. Míedi be míanya nane ku ɖe mami ƒe wɔna aɖewo ŋuti. Ame aɖewoa, wowɔna mami nu, ame aɖewo wɔna ʋedzoaɖonu. Gake ne wowɔ nua nu woa, nu ya ke ne nye enya lia hafi wowɔ nua nu be woakpɔ vovoa, nu ma ko ganɔ kpɔkpɔm. Egasẽna ŋu ɖe edzi. tsɔ wu ema. Aleke wòle be woawɔe? Nɔnɔme ka me wòle be woanɔ hafi awɔ nu ya? Eye ame ka ƒomeviwo wɔna nu ya na ame yi ke wòasɔ ɖe edzi? Netɔ. Yo, megado amenetia gbe ne nɔvi veve yiwo katã le Xexe kɔ ne adzi le gaƒoƒo ya me mi le Avodra TV. Yo meda kpe be nya ya yi ne va egbɔ nye wotrɔ ya bia enye nya veve ɖe. Be nenye be woalɔ ame alɔfa ɖeka kɔ ɖe anyi fifia woabe wowɔ maminɔ wowɔ danɔ. Kɔnu yi le fu ɖe nɔ hafi wode dzesi be Mawu ya wowɔ le be ne wowɔ na yewo ko mɔ ŋua? Ɖo mahi ame ame ame alɔ teƒe wo le alɔfa ɖeka me. Enua eva yina be wowɔ mami na ame geɖe. wowɔ da na amewo wowɔ afa na amewo amewo bo be vodu sakpata nu le dolo wowɔ wo gakea efu kpekpe le wo dzi egava se na wo gbãtɔ yi ke womewɔ nuɔ wovɔva ge na dze fe me gbã nu yi ke medzi be magblɔ ku ɖe míanɔ tɔmetɔwo alo mamiwo ƒe akpa dzie nye be Mamia ele na si ame aɖewo tso wokplɔnɔ ɖa tso kaka eh, dzɔƒe dzɔdzɔme ke hafi wova dzɔna se be wodze xɔwo Ame aɖewo lea wo ŋutɔwo tso aƒua me.
Eye ame mawo ƒomevia wo ŋutɔ nye gbɔgbɔ le aƒua me. Hafi amegbetɔwo va dzi. Ame aɖewo le la, hmm. woƒe agbeɖuɖu
zɔzɔwoa le agbegboa nua va wɔnɛ be gbɔgbɔ ma ɖewo yi wo ke gena ɖe teƒe mawoa
eva dzena xɔlɔwo alo eva ɖena asiwo yo nenye be Wò ŋutɔ nètso aƒua me. Wò ŋutɔe nye gbɔgbɔa va dzɔa. Ame yi ke aɖo asi nu ma ŋuti na wòa, edze be ame ma tsɛ nenye ame yi ke nye gbɔgbɔa va dzɔ. Na ame yi ke va ɖo asi nua ŋuti na o. Ye ya menye gbɔgbɔ ma va dzɔ o la, efia be etrɔ alɔ nɔ.
Ɖeko la be lé ke tsitsi wodo alɔ ale be tso va do kple dzɔ kple ke wome ha nya wa. Ye ya.
Nenye be enye diesel fita. Mm -hmm. ye petro ʋu gblẽa matewe ne yi wɔƒe agblẽ ʋua namea nenema wò le ma gake nenye be nua le fu ɖe namea yawo yi va kanu yawo be mamie le gbɔa edze be nu bia se be ɖe mamia ɖe ɖe dzɔ kplia ye ŋutɔ enye mamia. Mm. Alo eva anyigba ya dzi eko gbɔgbɔa va kpla asi kɔ nɛa? Elabe gbɔgbɔa ɖewo le no wova anyigba dzi, wodze xɔlɔ ame aɖewo. Hafi ame ame lé be na wo mele kɔnyi o la, wozuna gbɔgbɔ nɔna ya nu, ɖina sa yi ɖe teƒe yiwo agbeɖuɖu le va léna amewo. Ta nenye be Ame ɖe va ka nu le nye gbɔnye fifia. Ye me be mamie lea, edze be manya be ɖe mamia ka ƒomevi wònye. Mhm.
Efia be mamiewo li vovovovo.
Vovovovovo.
Eh, míesena hã be eh, mamiewo li vovovo hã eh, tsaƒu me ko mamiewo le ele me nenema
nu yi ke medzi be magblɔ nɔ nye be Ne kpɔtɔ abe ekpetsi dome ɔma adrea, ke dze mamio kpɔ. Kafi ne kpɔtɔ kpetsi dome wɔma adre hafi ne naɖo aƒua mea. Ke edze mamio kpɔkpɔ. Edze mamio kpɔ le du vo vo tsɔ le kea dzi kaka eɖewo le kura womele tsia me nenye be wɔwe control na le yi tsia gbana gbo vana wɔwe control ne wɔtso wo le hafi ne le yi kakakaka fi ke etsia me gava ʋana loko ya ya ɖokɔe le abeleke nanɔ amu dzi kpɔma ame bubuwo tse kpatsa le fuma. gake ɖeko mi le wɔ pete yɔ be mami etɔmetɔwo le etɔdzitɔwo le aƒumetɔwo le gbɔgbɔ ɖo le awowo tso amu me vɔa ɖeko woyɔnɔ be mami ezu ŋkɔ. Okay. Ŋkɔ yi ke aƒo ƒuwo katã. Hẽ, Amenɔ. Mm. Ye nye mami. Okay. Ta nenye be ete va de dzesi gbɔgbɔ yi la mea gbɔa, mm. hafi ne le wɔƒe na wɔa, awɔe. Ne mele wɔƒe na wɔ la, edze be nànya ame yi ke
Awɔe. Awɔe. Afi wòatrɔ ɖe toƒe. Ye dalé ƒe asi me sɔ kplɔ yi nenema blematɔwo wɔe ma. Okay. Gake le gbea mea, ame sia ame le yi ke wòaɖu dzinta. Mm. Ne menye eh, ewɔla tsea, abe yeawɔe. Made ŋkeke vetɔ kaka nàwu nua nu na amea kɔa, amea dome gblẽ. Le blema, wova yina ɖe awɔba tɔgbo. Yeah. va kɔ na anyigba dawɔba axɔ ga akɔ wɔ trɔname akɔ wɔ maminame madzidziwa woxe na fema kaka xɔna woƒe anyigba le awaba wote sɔ na amegbetɔ blibo nusu ɖeka dze ya te wɔtɔ asɔ va de awɔba ne kesinɔtɔ ɖe wòanɔ dɔ wɔm gbesiagbegbe Se ɖe si me ke wova xe fea la, ke trɔ va name ƒometɔ. Ta ame aɖewo le la wo wokɔ da wɔba, wotsia wɔba me. Ye wova dzi le awɔba me, wogblɔna be awɔba me viwo. Nenemae mía tɔgbuiwo wɔ nua le blema ema. Wote kplɔna mami ame ya ke gbɔgbɔ la sia akɔ va na mami sia alo amegã sia be yeokɔ va nɛ le ƒewo megbe ƒe blave megbea ya ŋutɔ ne wɔ mawu wɔ ne pete la be ela wɔ aba me ta anɔ kpekpe ɖe amegã sia ŋuti ye wɔna asi trɔm le ŋuti vivi kaka ne eƒea ɖea ke woakplɛ kɔ va ƒe ye amegã sia awɔ nu sia nu nɔ kaka dze amama yewo dana ʋu dzi. Yeah. Gake fifia, ne ame sia ame bia kɔ awo be mamisie. Ne ame sia ame ku drɔ be yi le tsi ƒu, yi le aƒu ƒu, yɔ kpli yovowo kɔa, wobe wobe mami le yi gbɔ. Vɔ gbɔgbɔ yi ke le mía mea, Mawu yi ke le mía mea, ya tse dona va dzena xɔlɔ. ta nenye be mawu ado le mo ye wòva dze xɔlɔ etɔtɔwoa efia be gbɔgbɔ ɖe dze xɔwɔe ma meya be noli mawu ma na o wogblẽ wò agble dome elabe exɔlɔ koe menye ta eva wɔe be wowɔ mami na ame gbogbo. Gake ɖeke akpa gãtɔ la, ne kpɔ amewo gbea, womele bɔ ɖeke nu. Wowɔ trɔnɔ kpatakpata kpatakpata. Ame ɖe le fifia, mami le gbɔ ekplɔ kɔ ada ɖe xɔ me. Ye kɔ aku tsi da ɖe dzi koa, evɔ. Lavi da pɔ ɖa nu viviwo, nu yi doa dzidzɔ ne ya ŋutɔa, wòable kɔ ɖe fuma. Le eƒe azãgbe la, ade bubu ŋkeke ma ŋuti be nu ya yi mawɔ, eya yi mawɔ, eya yi mawɔ. Forever.
Nusanu la sɔ ɖe dzi nɛ.
Woava le tsi nɔ, woawɔ nanewo nɔ. Ame yiwo mele be no kasi ŋuti o tsia. Woakasi ŋuti o. Ye va wɔ be ame akpa gãtɔ wa wo dome gblẽ, wowɔ afa na amewo wo dome gblẽ, woli se na ame ɖewo koa, ya ko nuɖeke megava dze na dzi na wo. Ame ɖewo le wole fain, wole dɔ wɔ vɔa, ne womlɔ anyi nu yiwo kpɔna kple enudzɔɖeamedziwo ta ye wobe yewoava bia se, ye wova bia se wobe gbɔgbɔ ɖe be le yi gbɔ mesɔleme na yi o ta, ye ta yi le wɔ nenema. Evɔ edze be nɔ natu xɔ nɔ li le gbɔ kɔ ɖe me nɔ kpatakpata. domegble. Medzi be mana xexea pete nenya be kple hunɔwo mamisiwo nu nya be ɖe nenye be ame aɖe va wo gbɔ ye wode dzesi be gbɔgbɔa le gbɔa edze be nu nya be gbɔgbɔ yi ke le gbɔ ɖe wɔwɔae wònye ɖe le be no dzɔ mamiwo atiwo no sɔ da kpla ɖe kɔmea ame mawo ɖewo lea ame ɖe le fifia No wɔ nu ma nɔ wò gble me do gua me ɖe, hunɔ ɖe. Le míaƒe nuƒoƒo me kple le yi me kɔ le nu me ɖe ne gɔna be a be wo wɔ mami na ya yi ŋutɔ yi le dɔ wɔ lo yɔ be mami le yi gbɔ ya wo wɔ mami na ya le tsi kpatsa kpatsa kpatsa wɔ me nyi wɔn si bi kotoku ɖeka tse yi me gakɔ ya yi mla nyi gbe ɖeka kɔa ya ko nua gblɔ na yi be ya kaka nu
enu yɛ wowɔ ne ya enu yɛ wowɔ ne ya ya kɛkɛ yako yi va kaka kplɔ pete ɖenuɔ pete dɔgoe enu mɔ pete ke wowɔ da ɖe kplɔ dza yi hramase o yi lɔ pete ƒu gbe yɛ ko yi tɔ yi gbugbɔ va dzi kplɔ fine. Mm. Lavi Dayo dzɔna dzi na yi pɔ ɖa kple nuwo yi va ƒle kɔ ɖe dzi nɔnɔme tata yi ke dzro yia. Yi da ɖe egbɔ. Yi sɔ da ɖe gbɔ.
Tso yi ma yi keke va da si ne via menye ƒevi wa. Hmm. Ega mega hiã yi kpɔ. Eyi na ɖe yovo de abe fefe abro dzi. Ta nu yiwo katã wowɔ nɛ la, ekpɔ la, etɔ trɔ na nuwo. Ne Mawu ɖe ɖe ɖokui fia yɔ ya ame ɖe gbɔ be le si tse na amea wɔe nea, ya ŋutɔ gbugbɔ va trɔ ne ɖe ƒe dzidzi dzi. Vɔ menye ame sia ame le nenema o. Ame ɖe ya le woawɔe ne nenema ela dzedzi nɛ. Ta edze be mínɔ dzesi de wɔna ɖe sia ɖe wɔna ɖe sia ɖe ame yi ke ate ŋu awɔe.
Ame yi ke ate wɔe. Abe for example a, mebe mawɔ se na ame ɖe nyisɔa. Eye wòva Mawu yi le gbɔ alo Mawu yi ke wokplɔ va Mawu aɖo ŋusẽ.

Gake yi mi va wɔ ma mi mi va wɔ esea ne. Wokɔ sea fuma mi le kɔnua nu wu lea. Ya woyɔe be ne va wɔ dɔ ɖe le pɔ habɔ. Ke mega yi kpɔ wu pa ma de.
Adzɛ be amewo ke wɔ nu ma ne tso gɔmedzedzea. Wome tso mɔ ne nu yi. O amewo me ɖo kpekpe me.

Esea gbɔ. Ele abe be gama ɖeke mele yi mexɔ me. Ta ye megblɔ ne be mawu yawo wɔ ne eyawo wɔ ne eyawo wɔ nea mele teƒe o. Anyi ɖo ʋe ɖo yiwo wɔ ne wolia nɔ. Edze be no painti xɔ me fine. Woata mawu aɖe glia ŋuti asu kple nɔ. Woakɔ nu ɖiɖi ɖe anyigba me ale. Ne wòaɖo esinuƒe, woawɔ sinuƒe ɖe xɔa me. Pɔɖa, lavinda, nu yiwo anyi ɖo hɔe ɖo zana nɔ xɔa me. Mele be ne woli enua nɛ o. Ya ŋutɔ ye gbɔgbɔawo dzi. Ye ta gbɔgbɔ ɖo le no la si wa wò ŋutɔ ƒe foto nɔnɔme tata. Ye ko miabe no ta le blema ɖewo ta ne. Ko azɔ da ɖe xɔ me ko pɔra la vi da nɔ gbɔ esɔgbe. Eva wɔ be ame nuwo geɖe wova le gbegblem le mia ŋuti. Va wɔ be Amewo megava le nua dzi xɔ se o. Yeagava wɔ yeagava wɔ efia wòanyɔa yeagava wɔ efia wòagblẽa. Ele be fianyia ma na du xixia ne nya be nu yawoe le mía kplɔm ɖe xaxa me tɔtrɔ me.
Yo, mía tɔ me ɖe kuku me dziwo abia be me mía ke ɖe woƒe nufiafia ɖe ŋuti ke ne gbɔgblɔm be alo ne gbɔgblɔ be mamia ɖo lia. wotana nyaga dze alo avɔ dze. Ate ŋu akɔ nane me ku ɖe akpa ma ŋuti ne mia, ele be mami ƒe nya gblɔm mi le ta. Yo.
Gbã nu yi medzi be mana minya nye be le tɔ mea, le aƒua mea, ya ma megbɔ be gbɔgbɔwo le edu, edu, edu kakakakakaka kɔ yi ɖe na. Ta ɖe sia ɖe yi ke Lewa ƒe nuwɔ gana la ƒe nuwɔ ge le. Eɖewo le wonye ameyibɔwo. Eɖewo le wole wole gbemumu. Eɖewo le wole ŋutisi ɖiɖi. Eɖewo le wobia be ʋu. woɖo kɔla vovovovovo ta ne yi le gbɔ wa eƒe kɔla zã ge le gake fifia nɔ be mami le ame ɖe gbɔ kɔa ame sia ame nu he white white lace white white yakpɔ ɖe woyɔ zã red nɔ zã vɔ tsakatsa kena kɔ vodo sakpate wole wrong. Mm. Enya be mía tɔgbeɖowo le ko wonye mami. Mm. Wova dzi wo. Abe ale yi ke megblɔ le nufiafia aɖe mea, nokua gatrɔ yina ɖe tɔa me. Nokua wogatrɔ yina ɖe tɔa me. Wotsɔ gagbɔ lé na sia me. Nenema nua le ma. akɔ miatɔ miakpɔ da ma mia meɖe ne mi eh, miaƒe nukpɔlawo miegale afudran tv ƒe nukpɔmɔ dzi eh, miele miatɔ tɔgbi azuma me ne tsi agbe gbɔ yi ke woga nanu eh, avɔ fiom ɖa le mami ƒe nufiafia ɖewo dzi na mi eh, madzidzi o miakɔ wɔna akɔ kutrɔ labe eh, gbe ɖeka mewɔ nu die vo miatɔ hafi mia adasi ŋuwo ku ɖe mami ƒe nufiafia ŋu ɖe medzi be mabia be Nenye be ame aɖe wɔ nu ya na ame aɖe fia ye wòva kpɔe de dzesi be enuwo mesɔsɔm na ye o, efli yi ke kpem yelea, ye ko kpem yele ɖe, afɔ ka wòle be wòada hafi kekeli yi ke dzim wolea, ne wòakpɔe? Egbã nye be nenye be wowɔ nu ya na wò, vɔ nya yi wole ya kokoe galea, edze be nàada akpakpa be ame yi ke le gbɔgbɔ me ŋutɔŋutɔ nàte ɖe eŋuti wòatrɔ wòatrɔ yi wò amea me wòatrɔ dzobo wòakpɔ be ɖe enuku kae wla ɖe eme o. yi ke amea mede dzesi kpa. mede dzesi o
ke nenye be wote gblẽ na wò koa. ne zɔ ɖe dzia akpɔ ɖagbe ke ame ma yi ke dzro nu me kple nya vie ye la gblɔnɔ be nu ya mele yi ƒe wɔƒo vɔa ne be awɔa ayi ale kpɔ be gbɔgbɔwo le fifia gbɔgbɔ ɖewo le fifia ame ate nɔ kaka daŋ me vɔa gblɔ ne be ne wɔwɔ gbɔgbɔ ne la edze be ne wɔwɔ ne le ghana anyigba dzi.
Le feto me be nutoa me. Le le le nutoa me. Mm. Tana ame yi ke awɔ nu ya nɔ ne megale Ghana o tsea mm. ne le miame du me koa mm. ne te ɖe ŋuti koa awɔ nua nɔ pɛpɛpɛ. Ɔbɛ mami le o. Mm. Yewɔ ɔbɛ mami nɔ. Yɛ va kanu na mɛ ɖe be ɔbɛ mami le. Eke le gbɔ ya tututu ko ge ya wɔ na mea.
menya nɔ vɔ ma mi mele abe trɔ va xɔ mi zɔ ko be trɔ alafia alo kunde alo eh, vodu vovovo ke ne me xɔe ye va kpɔ be kunde nyɔ na ya alɔ ke dzo ble na ya ko ma ble nɔ gake gbɔgbɔ la sia me ya me sia me kpetɔe alɔ alɔ alɔ alɔe.
akpe mm. yo míaƒe nukpɔlawo eh, wobe emɔ le gbe aɖeke megbɔ atu ŋui na o eh, míatɔ tɔgbia si ma gaɖe nane me na mí le eƒe aƒedoa me le avutra tv ƒe nukpɔmɔ dzi nenye be ebe yeakpɔ tɔgbi azuma me ne tsia gba ye ŋutɔ nɔmba yɔ ge ŋutɔ le afi godzi ta míakɔ gba na míatɔ hafi míaɖe asi míatɔ nenye be ame aɖe be yeakpɔ o yeaɖo nya ɖe me kpe o alo ya ƒo ŋu Pɔlu ku ɖe yeƒe kuxiwo ŋu ɖe, nɔmba ka dzi wòate ŋu akpɔ wò la? Yoo, nɔmbawo le asinye abe woame etɔ̃. Gake yi dzi ne yɔ ko makɔ eye koe hiã be mada ɖe mɔ dzi. Ye ne nye be ne le Ghana mea, Yeah, aƒo 0244 yeah. 18 30 96. Okay.

ase ŋkɔnye. Gake nenye be mi srɔ nua nye me fia naneke wɔa, hmm. ewɔ abe medo dzidzɔ ne dzɔdzɔ me o. Gake le akpa ya godzi ya, ke mia aɖo afɔ ɖe dzi nu vie nu kɔa, mia yi vie kɔa, ne mia trɔ, ne mia gbɔ lɔ o. Yoo. Akpa kaka.